Jiena ddeċidejt li f'di s-sitwazzjoni jiena kont l-uniku membru tal-Kumitat il għaliex il-Kap tad-Dipartiment tal-Malti ex officio qiegħda fl-istatut jifforma parti mill-Kumitat. U allura ħassejt illi kelli kemm id-dritt kif ukoll id-dover illi insejjaħ Laqgħa Ġenerali Straordinarja. It-talba ntlaqgħet b'mod straordinarju, jiġifieri kien hemm numru sabiħ ta' nies, u forsi iktar sabiħ minn hekk kien hemm f'dak in-numru kbir ta' nies illi attendew, kien hemm numru minnhom illi kienu lesti jagħtu semhom f'kumitat ġdid. Bdejna mbagħad eh, iltqajna l-ewwel darba u ovvjament rrid jinħatar xi ħadd President. U donnu ħadd ma riedha din ta' President u niddiskutu fl-ewwel laqa u fl-aħħar spiċċajt illi aċċettajt ħanajtek illi nkun il-President tal-għaqda wara erba' snin u jibqa'. Kien hemm grupp ta' qabilna. Niftakar sew kien hemm ċertu wieħed Mario Costa. Kien hemm ieħor Mario Falzon mill-Belt u kien hemm ċertu wieħed Kuljomo Catania li kien qed jis dawk it-tnejn kienu jistudjaw il-Malti, honours. Kien hemm ieħor Catania Kuljomo mill-Ħamrun, midd żgħir apparentament, imma dak kien qed jistudja honours Taljan, imma kien jinteressa ruħu ħafna fil-Malti. Dawk it-tlieta Kienu ħabrieka ħafna ħafna ħafna ħafna. U meta bdejt jien huma kienu l-aħħar sena u riedu jrawmu grupp żgħir biex inkomplu tal-inqas għal sentejn jew tlieta. U jien kont wieħed minn dawk li aċċettajt.
Waħda mill-isbaħ memorji naħseb tibqa ehm, ta' meta ehm, fi żmien il-miliet fi żmien il-Christmas on campus meta konna nġibu l-fire engine fil-quad ġifiri, ehm, ħafna ħafna pras, faru, ġifiri, biz dak li kun jara fire engine diħla. Il-koordinazzjoni tal-eli, għalli għalih. Ehm, Pero għalija l-ikbar ek sens ta' soddisfazzjon kienu tnej. Meta infetħet is-sala ewlenija tal-Università għadu nur ehm, Temi Zammit u naturalment it-twaqif tal-mafkar ta' Dunkalm. Għaliex, u għaliex qed insemmi il-mafkar ta' Dun Kalm? Għaliex dak kien ħass li sħaħ ta' xogħol ta' pjanar imma fl-aħħar sar. Waħda mill-isbaħ memorji li għandi naturalment hija tal-meta organizzajna il-kungress ehm, Il-Letteratura Maltija mis-snin 60, mis-sittinijiet l-hawn. Ir-rabta tal-awtur tal-awtur mas-soċjetà. Kienet l-idea tal-Professor Ive Friggini mill-ġdid li nagħmlu dan il-kungress, għamilnieh konna ġol Haland Hotel u attendew ħadu sehem fih l-aħjar imħuħ. Naħseb kuntent ħafna bil-pubblikazzjoni tal-għaqda, bil-mod ta' kif irnexxilna nqajmu l-leħen il-Malti, bil-mod ta' kif bdiet issir l-għażla bil-kriterji li introduċejna eh, fl-għażla tal-kitbiet. Il-fatt li rnexxilna norganizzaw korsa kitba kreativa għaż-żgħażagħ għall-ewwel darba li baqa' jitella b'mod konsistenti sal-lum il-ġurnata. Il-fatt li kelli dawk l-istudenti miegħi jaqblu miegħi. Nagħmel dal-ġid. Inxeret il-Malti il-kelma Maltija fost studenti li kont qed nara l-futur tagħhom jagħtu kontribut lill-għaqda, li mhux lill-għaqda Maltija biss, il-Malta kollha. Jien għalija dak l-ikbar sodisfazzjon.
Aħna bħala studenti ma konniex ma konniex nieħdu ħsieb il-leħen il-Malti. Il-leħen il-Malti kienu jieħdu ħsiebu biss il-professur Akulina u l-letturi li kienu li kienu li kienu jarmu. Pass konservattiv mil-lum ngħidlu jiena dak iż-żmien fil-fehma tiegħi kieku stajna nkunu involuti aħna bħala studenti wkoll kienet tkun ħaġa tajba. Naħseb ma kienx hemm ħjiel ta' x'għandha tkun id-definizzjoni tal-għaqda issa li l-BA ma bagħatx dak li kienet. Kien hemm żmien fejn fejn ma kienx jien għamil żmien l-università bla xogħol kważi. Għatina, rajtu barka minna għax għamil, namil barka minna. Għax il-bija ġiet ikkonsidrata bħala digri li ma twaslek imti. L-Ingliż
kien maħbub ħafna. U ma għandna xejn li bl-Ingliż ikun maħbub ħafna, ma ħafna drabi ħassejna li l-Malti kien qed jitwarrab. U l-lum ovvjament dik inħossu għafta diktar. Ma l-problemi endemika kienet diġa il-bazi. U ovvjament problemi bħal liġijiet li jwaqfuk milli inti aċwament esprimi ruħek fl-iktar mod liberu possibbli. Dak huma affarijiet li kienu jaffettwawna.
Meta għadni niftakar lilli jenna tela ġibli eh, eh, għajt l-missira kittik it-takki, it-takki,

Imma il-relazzjoni tiegħi ma' Duncan kien iktar waħda ta' ħbiberija mill ħar oħra. U nċajta ħafna flimkien. Konna biex ngħidlek u kien naħalli fidejna. U din ma kienx bniedem illi kien ma kienx jikmanda bħal ma kien kull rispett Ġuże Akulina, kemm jikmanda b'mod tajjeb ta' voli ma ngħidx ħażin. Ma kien iktar bniedem illi jitlaqna fidejna. Ngħidulu ħanamlu hekk Duncan. U merħba bik, mexxu, kunu bil-kien. Il-profriġieri, ejja ngħidu, il-profriġieri qisu missieri fil-lingwa Maltija. Jiena, jiena dejjem hekk qistu, jiena sal-lum il-ġurnata il-profriġieri għandi rispett kbir lejh. Għaliex il-Malti, il-profriġieri mhux iħobbu, imma jħobbu b'passjoni kbira. U allura jekk kellu xi ħaġa li aħna li lilna tagħna anki bħala studenti tiegħu kien dik il-passjoni, dik l-imħabba għal-lingwa sabiħa tagħna. Minkejja d-dehra komposta u serja ħafna ta' Bernard, speċjalment dawk il-par mustaċċi, sirt nafu ħafna bħala persuna umana ħafna li jenfatizza ħafna ma dak li jkun, li jħoss ħafna għal dak li jkun, u bħala persuna ċajtira li forsi ħafna studenti għall-ewwel ma jkunux jafuh b'dak il-mod, imma eventwalment għandha tidra taħdem miegħu tirrealizza eh, li fih Persuna ħabib li kapaċi jissaportjak ħafna, li jisma ħafna. Akwilina għalija huwa persuna kbir ħafna su missieri. Anke il-proġetti li kellina għal-letteratura ma kienx għabel magħhom. Ma għax pjaċir, per ringrazzja l-alla, un batlilu, li għamenek. Fajti, rajt ħafna darbi, xaħat. rafani minn xari u kien għana l-imbiri l-kanzana minn xizbar u ma rridx emmejs fil-letteratura. Kien għasab fil-letteratura hija diskors se fuq si li veru u li jista' ma jkunx veru.
Xtatni, tatni esperjenza kbira għal mitni nħobb lil Malta ma kif kitib li Oliver Friġġieri. f'wieħed mill-kotba tiegħu jien kien se żball ehm, fil-ktib tiegħu eh, il-ktib tiegħu ta' wara il-ktib tiegħu ta' wara ehm, fil-Parlament ma' Gidux Juri. Fi gżira ta' Parsi jikbru fjuri, tgħidha skont kif tgħidha. Fi gżira ta' Parsi jikbru fjuri, jew fi gżira ta' Parsi jikbru fjuri. Sensiela ta' novelli hawnhekk. U fid-dedika tiegħu għamilli biex tibqa' tħobb lil Malta minkejja Malta.
Lili għenitni anka fit-tmexxija ta' dipartiment. Għalli għaliex le? Kultant l-enerġija u sens organizzattiv ta' zazax jgħalmu anki lil minu ikbar minnhom kif ċerta impenn organizzattiv jista' jibda minn idea u jispiċċa mwettaq b'mod sħiħ. Tatni anki

Din il-qahwa għandhom butiġijiet u oħrajn kont iġibhom jagħtu lectures lill-studenti. U dan kollu breħiet eh, il-kontatt illi kont nieħu mill-laqda tal-Malti